Azul fell-awen ay iqbayliyen a tiqbayliyin s umata anda ma tellam anda ma tellamt. Anker waya belmi sivray acu acu akka ičča-yaɣ wul-nneɣ. Hamid Aksil Kuku, Kogu, il réclame

Asmi ara ilint waḥed, setta neɣ sebɛa, les régions, i Laljirie, d Icawiyen, neɣ d Itergiyen, neɣ d Imẓabiyen, neɣ d Lorani, neɣ d Constantinois, ḥellan-d l'Etat, indépendant, akka am nekni, ḥedṛu-tt la tt-id-nḥelli, après ma bɣan a nfédéré, s'ils veulent on va fédérer entre nous,

Tagi d yiwet, lsij nniḍen yettker d ujenyu pour certains. Awal ar wawal ad commencer Ḥmed Aberkan, Ɛmiruc, wihin, mais c'est grave! Ur ttafet-a tisebbiwin, ur ttafet-a tisebbiwin, wigi c'est des gens qui ont de la haine envers Ferhat, d lɛibad ikerhen Ferhat i d-ittafen tisebbiwin s

Ḥmed Aberkan yesduqqus-d Leqbayel, ih, yesduqqes-d Leqbayel, tanemmirt-is, tanemmirt-is, tanemmirt-is i Laurent Bunker, ih, akebbuḍ-is ad k-t-yefk. Ḥmed Aberkan mačči d netta, mačči d l'ANTV, ama zik asmi tella l'ANTV, d tin akken i nettferrij

Tma tɛeqqem amkan s usxem wi ad tamdukti sbiwen wihin wihin ali ariṭ ali ṭixert ay tmesxra ginwen akk diɣ ad d-rnuɣ ayen nniḍen a tous les musulmans kabyle a tous les musulmans iselman. La laïcité, pour certains qui prend i iḥesben la laïcité belli d lkufr, la laïcité mačči d lkufr, la laïcité d tinakni n leqbayel-nneɣ, tmurt taqbaylit, la laïcité d tinakni n jmaɛt ad trebḥem kul wa iɛǧeb-it rray-is.

À ce point tixerṣa ur d-yem mačči n wannect-agi ara tettijjim irgazen. Eh, win i yebɣan yebɣa, win ur nebɣa ara, Ḥmed Aberkan yenna-yawen-t-id déjà. Vive Ḥmed Aberkan, akka i t-id-nniɣ, vive Ḥmed Aberkan, ih, eh, vive Ḥmed Aberkan, ur k-yeɛǧib ara ad tferǧeḍ ur tettferriǧ ara, yenna-t-id déjà, yenna-ak nekkini mačči i tejmaɛt imeẓẓuɣen imi heddreɣ, heddreɣ i yiwen umeẓẓuɣ. Ih, si vrai, c'est une vérité, inak yubed a n-iniɣ am ay tferǧeḍ nekk d kemm d wetmam neɣ kemm d yemma-m, ih, ih c'est une vérité, il faut accepter la vérité a Leqbayel, ur kfin ara inak ferǧ-iyi kečč d wetma-k, ah mačči d l'INTV a Dda Ḥmed, mačči d aparti-inu, mačči d la télévision i nekk, acu n ssiɛqa tagi, acu d-tenna yemma-s, l'immontalité-agi, je vais le défendre,

D aya kan, tanemmirt-nwen ččan-aɣ wurfan. Incroyable! Tisebbiwin qwant. Wigi d igaduk imi yecreq ferḥat i taɣect. Yecreq-asen i taɣect, ur iṣubb ur yebḍa Rebbi ma ur wen iṣubb ur n yuli. A Leqbayel qui ont de la haine envers izmam-agi tafunast igujilen ur ttruẓu ṭṭran. Honte pour vous! Honte à vous! Acu ik-id-ittasen Ferḥat? Wala.